Sou, Dir Dammen an Dir Hären, e ganz schéine gudde Mëtten. Merci, datt Der erëm do sidd, well mir hunn Iech d'lescht Woch ëfters gesi bäi de Reunioune vun der Tripartite. An ech si frou, de Mëtten hei mat de Kolleegen aus der Regierung ze stoen, fir Iech Detailer ze gi vun dem Accord, dee mer mat de Sozialpartner an deene leschten Deeg ofgeschloss hunn, dee mer gëschter ënnerschriwwen hunn. An ech sinn natierlech extrem zefridden, datt mer no intensive konstruktiven Diskussiounen en Accord fäerdegbruet hunn. Dat ass net nëmmen an deene véier Sitzunge geschitt, déi mer haten an déi Dir suivéiert hutt. Och do dertëschent hu ganz vill separat Gespréicher stattfonnt, Telefonen, virdrun, während, niewendrun, a formellen an informelle Sitzungen, well et eise Wonsch war, datt mer géingen zu engem Accord kommen, fir datt de SCRIS déi am Mëttleren Osten entstanen ass duerch den Iran-Krich a seng Konsequenzen an der Golfregioun, datt déi net eng groussen Impakt op d'Leit an eisem Land hätten, op d'Leit, op d'Betriber, op d'Land. Eis Aufgab ass et, d'Leit a schwéiere Situatiounen ze schützen an duerfir sinn ech frou, datt jiddwereen och, och all d'Sozialpartner hir Verantwortung iwwerholl hunn. An duerfir wëll ech och hei op dëser Pressekonferenz och hinnen nach eng Kéier Merci soen, grad esou wéi ech wëll de Kolleegen an der Regierung Merci soen, déi an engem extrem gudden Teamwork an all deenen Deeg, an deenen Nueten, wou mer zesummen och eis ofgeschwat hunn, virun de Sitzungen, no de Sitzungen ganz gutt zesummegeschafft huet. Et war extrem konstruktiv. Et war net einfach bei alle Sujeten, fir mat de Sozialpartner eng Léisung ze fannen, mee jiddweree, wéi gesot, ass säi Wee, e Stéck vun deem Wee matgaangen an duerfir hu mer Léisunge fonnt. D'Regierung wollt, datt de Sozialdialog géing fonctionnéieren an en huet fonctionnéiert. An dat ass e Stéck Lëtzebuerg, Dat geet net ëmmer. Et ass déi éischten Tripartite, déi ech konnt féieren, an si frou, datt dat eis gelongen ass. Mee wéi gesot, dat ass och de Mérite vu villen, an zesummen hu mer dat fäerdegbruet. De Sozialdialog ass nich op de Schinnen. Dat gëllt och, an dat ass och e Resultat vun dëser Tripartite, net nëmme fir dat, wat mer hei diskutéiert hunn, dat gëllt och fir den Engagement, deen d'Sozialpartner geholl hunn, fir erëm konstruktiv an all den institutionaliséierte Gremien vum Sozialdialog matzeschaffen, Een dovunner ass selbstverständlech de Comité permanent du travail et de l'emploi, datt d'Sozialpartner gesot hunn, okay, wa mer hei en Accord fannen, da gi mer och erëm an déi Gremien. Mir waren och duerfir d'accord, fir och op anere Sujeten, ouni nei Gremien ze schafen, datt mer an engem regelméissege Dialog, Diskussioun mat de Sozialpartner wären, dat fir de Point ze maache vun de Moosnamen, déi mer zum Beispill am Beräich vum Logement decidéiert hunn, fir ze kucken, wéi gräife se, kann een nach eppes derbäisetzen oder net. Do wëlle mer och e kontinuierlechen Dialog mat de Sozialpartner hunn. op d'mannst zweemol am Joer an der Präsenz vun den zoustännege Ministeren, dem Logementsminister, dem Finanzminister an anerer, jee no Sujet. An déi Sitzunge wäert ech och jee no Méiglechkeet och selwer leeden. Dat selwecht gëllt fir d'Ëmsetzung vun de Moosnamen an der Tripartite. Mir hunn eng ganz Rei vu Moosnamen decidéiert, déi mer och elo am Detail virstellen. Mir sinn eis bewosst, datt ee muss kucken, wéi gräifen déi um Terrain, an duerfir hu mer och e Suivi vun deene Moossnamen an engem Comité de suivi tripartite decidéiert. Dee wäert fir d'éischt am Hierscht elo nach eng Kéier zesummekommen, am Prinzip all dräi Méint, all Trimester, fir ze kucken, wéi gräift dat um Terrain. An dat erlaabt eis och, datt, wann déi Kris hei wat jo eng extern Kris ass, méi schlëmm géing ginn oder méi laang daueren, datt mer dann och gemeinsam kënnen reagéieren, well kee weess haut an dëser dach ganz onstabiler Weltsituatioun, wéi dat weidergeet. Mir wëllen all, datt mer d'Leit hei am Land kënnen schützen an datt dat, wat mer schonn opgebaut hunn an deenen zweeanenhalleft Joer vun dëser Regierung, datt dat net futtigeet. An duerfir hat mer dräi Ziler, déi dësen Koalitiounsaccord wollt erreechen an erreecht huet, éischtens d'Inflatioun bremsen an d'Kafkraaft stäerken, zweetens d'Betriber an d'Aarbechtsplaze schützen an drëttens d'Transitioun op erneierbar Energien fërderen, fir datt mer net esou ofhängeg si vu fossillen Energien, déi vun anere Plaze vu wäit ewech an der Welt kommen. Dat sinn eis dräi Ziler, an déi hu mer erreecht duerch eng ganz Rei vu Moossnamen. An ech géing duerfir an e puer Minutten de Finanzminister bieden, fir eis déi steileg Moossnamen ze erklären, de Wirtschafts an Energieminister fir déi Moossnamen, déi mer an deem Beräich vun der Energie geholl hunn. Mee éier ech dat maachen, wëll ech dem Vizepremier a Frënd Xavier Bettel d'Wuert ginn, well och an esou Diskussiounen hu mer ganz enk a gutt zesummegeschafft, net nëmmen an der Tripartite, mee dat sinn awer Momenter, wou et vill ze diskutéiere gëtt. An d'Parteien, déi dës Regierung zesummesetzen, hu guer net no Parteilinnen diskutéiert, mee waren alignéiert um Zil, Mir waren alignéiert an der Diskussioun an si frou, datt ech an deem Exercice op déi total Ënnerstëtzung vu menge Regierungskolleege konnt zielen. An och dat huet zum Erfolleg bäigedroen. Här Minister, bëtt. Villmools Merci, Här Premierminister. Ech mengen, den Accord, dee elo um Dësch läit, ass e Succès. E Succès, mee virun allem, erlaabt mer unzefänken, well dat ass jo déi Fro, déi ee gestallt kritt, direkt vun der Press, Wien huet den Erfolleg ze feieren? Lëtzebuerg. Et ass e Succès fir onst Land, et ass e Succès fir den Sozialdialog, et ass e Succès fir d'Regierung an et ass och e Succès fir de Premier. Ech hu laang genuch, 10 Joer, och mat geschafft an ech weess, dass wann een eng Tripartite geet, een hofft, dass et zu engem Accord kënnt, awer ni d'Garantie huet, dass en Accord och zum Schluss eraus kënnt. Positiounen, an dat ass net nëmmen aus erfahrungsgemäss, mä och wann een och all Analyse och kuckt, si meeschtens diamétralement opposé. A fir eis wor et wichteg am Fong net d'Gefill ze ginn, datt ee just ee fir eppes mécht oder fir deen aneren eppes mécht, mä och d'Realitéit kucken, an d'A kucken an ze kucken, wéi een eis Ekonomie ka stäerken, awer och d'Bierger ka stäerken. Ech hunn et an deene leschten Deeg och schonn widderholl, Mir hunn hei e Pak zesummebruecht, wou mer op där enger Säit d'Kafkraaft vun de Leit och stäerken. Mir kucken awer och, fir aus der Energiefal, well mir kruten, et komm elo just aus der Chamber, et kritt een och eng grouss Zoustëmmung, an ech fannen dat och gutt, datt mer eng grouss Zoustëmmung och elo just an der Chamber kritt hunn, mee mir sinn an enger Situatioun, wou mer mussen och aus der Energiefal à moyen terme, à long terme och erauskommen. An dofir ass et eben och immens wichteg, datt mer weider an erneibar Energien an d'Leit eben och an aner Modusse kënnen ënnerstëtzen, fir eben och aus der Energiefal erauszekommen. Mir hunn dat gemaach, net op Käschte vun de Betriber, dat wier selbstverständlech d'Méiglechkeet gewiescht fir ze soen, hei d'Betriber sollen do zum Beispill beim Mindestloun och hiren Obolus bäidroen. Mir droen e groussen Deel Dovunner, a fir eis ass et eben och wichteg an där Kompetitivitéit, an dat ass och eng Remarque, déi ech net nëmmen hei maachen, muss ee sech bewosst sinn, dass Kompetitivitéit net nëmmen d'Betriber hei am Verglach mam Ausland sinn. Kompetitivitéit ass och d'Leit, déi heihinner schaffe kommen. Wa mer op eng Kéier net méi attraktiv si finanziell oder d'Leit 100 oder 150 Euro oder 200 Euro Ënnerscheed hunn tëschent Lëtzebuerg an Däitschland, mee si brauchen eng Stonn am Verkéier moies, eng Stonn am Verkéier owes, si verschidde Leit, déi sech d'Fro stellen, ob nach sech iwwerhaapt rentéiert, op Lëtzebuerg schaffen ze kommen. Dat ass och d'Realitéit. A mir kréien déi och, wa mer mat de Leit aus der Wirtschaft schwätzen, reegelméisseg ervirgehuewen, dass och e Manque de main d'oeuvre hei zu Lëtzebuerg eng Realitéit ass. An déi ka sech och nach verschlëmmere mat der Zäit. Dowéinster wor an onsen Aen déi Erhéijung och vum Mindestloun wichteg. Ech hunn et op onsem Kongress och gesot, All déi Leit, déi meckeren a soen, de Mindestloun wier ze héich, solle probéieren, e Mount mam Mindestloun ze liewen. Mir hunn och, an dofir ass et a mengen Aen och immens wichteg, gekuckt, wéi mer beim Logement kënnen zesummen och e Suivi maachen a kucken, wéi mer dee gréissten Challenge, dee mer hu beim vun den Erausfuerderungen hei fir Lëtzebuerg beim Logement, och no Léisunge weider ze sichen. Et gëtt keen Zauberstab a mir sinn eis och bewosst, dass de Logement dee gréisste Coût ass, deen d'Leit och, Point de vue Pai impaktéiert, datt se Enn des Mounts eben net méi vill hunn. An dowéinter mengen ech, ass deen dote Pak en équilibréierte Pak. Ech wëll hei am als Vertrieder och vun eng vun de Composante vun der der Regierung soen, datt net gekuckt ginn ass, dat doten ass méi fir déi eng Partei, méi fir déi aner Partei. Et ass wierklech gekuckt ginn, Wat ass néideg fir Lëtzebuerg? Wat ass néideg fir eis Économie? Wat ass néideg fir d'Bierger? Wat ass néideg och fir d'Zukunft vum Land? Ouni datt mer da vum mengem rietse Noper Derno gesot kréien, dat dote geet net méi, dat dote geet net méi, dat dote geet net méi. Well déi Verantwortung, déi mer haut hunn, ass net nëmmen eng vun haut, ass och eng vu muer. An do hunn se erwo not the sky the limit, mee fir ze kucken, dass mer och déi nächst dräi Joer kënnen fir déi Politik, ech wëll net, dass mer bei der Tripartite egal wat verspriechen an derno keng Spideeler, keng Stroossen, keng Schoule méi kënne bauen. An do hunn se, wor ech och frou, dass mer et fäerdeg bruecht hunn, en Accord ze fannen, deen awer nach, wéi de Premier et gesot huet, eis Leeschten Kënnen, an dass mer dat net gemaach hunn, fir ee vis-à-vis vun deem aneren sech ze profiléieren, mä au contraire am Intérêt vun onsem Land. An dat weist Stäerkt an dat weist eeben och e Leadership vun onsem Premier. Merci, Här Vizepremier. Da géing ech d'Wuert ginn dem Finanzminister, fir déi steierlech Moosnamen ze erklären, wann et schléift. Merci, Här Premierminister. Ech däerf enchaînéieren eigentlech op dat, wat de Vizepremier Xavier Bettel gesot huet, nämlech dass d'Tripartite eigentlech en Invest ass fir de Mateneen vu Land a Leit. An dann äntweren ech och op déi Fro, déi en indirekt opgeworf huet, nämlech wat ass de Käschtepunkt vun deem Ganzen, de Käschtepunkt vun de Moosnamen, wou d'Sozialpartner, an ech wëll dat ganz eindrecklech soen, dat ass d'Patronat, dat sinn d'Gewerkschaften, dat ass d'Regierung, wou mer eis all zesummen drop gëeenegt hunn, dee läit bei 26, also fir dëst Joer bei 180 Milliounen Euro. Dovunner sinn 110 Milliounen Euro Ausgaben, déi um Enn vun dësem Joer auslafen, also net weidergefouert ginn an d'Joer 2027. A fir d'Joer 2027 läit de geschätzten Impakt op de Budget bei ronn 250 Milliounen Euro. Fro der mech, wéi deelt dat sech dann op op déi eenzel Moossnamen? De Lex Delles geet herno nach an den Detail dodrop eran. Dir wësst, dass eng Rei vu Moossname geholl goufen, fir d'Inflatioun ze bremsen. Duerfir och déi Remisen, déi gemaach ginn um Niveau vun dem Elektreschen, déi gemaach ginn um Niveau vun dem Sprit, déi gemaach ginn um Niveau vun dem Heizungsmasutt. an déi gemaach ginn um Niveau vun dem Gas, den Impakt vun deene Moossnamen, déi also do sinn, fir inflationsbremsend anzewierken, deen ass geschat dëst Joer bei 60 Milliounen Euro. Dann ass dee sougenannte Steierkredit, deen agefouert gëtt an dee gräift ab dem éischte Juni, also réckwierkend op den éischte Juni bis un d'Enn vum Joer, an dee geduecht ass, fir d'Inflatioun, also fir eng Indextranche an der Steiertabell, Rechnung ze droen. Den Impakt op d'Joer 2026, deen ass 70 Milliounen Euro. Dann hu mer nach. Cibléiert Aktiounen dëst Joer fir d'Entreprisen. Do ass de budgetären Impakt 40 Milliounen Euro. Déi Moossnamen, déi geholl ginn, fir an der Landwirtschaft ze hëllefen. Dat sinn net nëmme méi deier Spritpräisser, mee dat ass och, wéi Der wësst, den Dünger, dee méi deier gëtt. Dat si fënnef Milliounen Euro. An dann déi Moosnamen, déi geholl ginn, fir d'Leit matzuhuelen, fir se méi séier ze beweegen an der energeetescher Transitioun. Dat ass dat, wat bäigi gëtt. zum Beispill bei der Energieberodung, dat ass dat wat bäigi gëtt um Niveau vun de Subsiden, déi bei Wärmepompelen ausbezuelt ginn, deen ass 5 Milliounen. Wann Der dat zesummenzielt, da kommt Der op déi 180 Milliounen, wou ech gesot hunn, wat ass den Impakt 2027, also fir d'nächst Joer. Do ass natierlech och iwwert dat ganzt Jor den Impakt vun der Inflatiounsberengegung vun enger Indextranche an der Steiertabell, deen ass 120 Milliounen Euro. De selwechte Montant ass och den Impakt vun der Erhéijung vun deene Suen, déi de Mindestlounbezéier direkt zoukommen, deen ass och geschat mat 120 Milliounen Euro. Dann hu mer eng weider steierlech Moosnam, dat ass nämlech, wann een am Bausparvertrag iwwert 40 Joer al ass an nach contribuéiert, da gëtt de Montant vun 1.344 Euro, déi ee bis 40 Joer vun der Steier kann ofsëtzen, pro Persoun am Stot, deen ass haut halbéiert op 672 Euro. Déi Limitt, déi Alterslimitt vu 40 Joer, déi fält. Dat heescht, dass een och no 40 Joer al ka pro Persoun am Stot 1.344 Euro ofsëtzen. Dat ass e Budgetsimpakt vu ronn 10 Milliounen Euro. Déi Moossnam gräift also ab dem nächste Joer. An dann hu mer nach eng Kéier déi Moossnamen, déi geholl ginn um Niveau vun der Energietransitioun, och nach eng Kéier geschaten Impakt vun zwou an eng hallef Millioun Euro d'nächst Joer, soudass mer summa summarum 180 Milliounen Euro dëst Joer plus 200 50 Milliounen Euro d'nächst Joer, op ronn 430 bis 450 Milliounen geschraapte Gesamtimpakt kommen. Déi zweet Fro, déi Der mer stellt, dat ass déi, Kënne mir dësen Accord iwwerhaapt bezuelen? Jo, soen ech Iech, mir hunn deen néidege finanzielle Sputt, fir dës Moossnamen ze finanzéieren. Eis Einnahmen, an ech paken awer elo Holz un, déi hu sech déi leschte Méint eigentlech éischter gutt entwéckelt beim Staat. Mir hunn 800 Milliounen Euro méi Einnahmen op den 31. Mee 2026 wéi an deem vergläichbaren Zäitraum 2025. Dat ass also eng Steigerung vun den Einnahme vu ronn e siwen an e hallwe Prozent. Mee ech soen dat ënner Virbehalt, dat sinn déi éischt fënnef Méint vun dem Joer, wat also eng gutt Progressioun ass. Mir leien do ronn 350 Milliounen Euro, der 1,3 Prozent, Stand 31 Mee, méi héich wéi dat am Budget ageschat gouf. D'Progressioun vun den Ausgabe muss een och op där aner Säit kucken. Do leie mer bei ronn 7,3 Prozent. Et wier eigentlech gutt, wa mer déi nach no ënne gefouert kréien, fir eis erëm an de Barrage vun dem Budget mat 5,7 Prozent ze beweegen. Kuerzfristeg erlaben dës Einnahmen eis d'Ausgaben aus der Tripartite also fir dëst Joer ze finanzéieren. D'Ausgaben, déi fir 2027 beschloss goufen, déi fléissen dann dee Moment an de Budget vum nächste Joer. Gläichzäiteg, an ech wëll dat ënnersträichen, bleiwen oder wäerten eis Investitiounen héich bleiwen. Mee insgesamt wësse, dass d'Tripartite, Och eng grouss Investitioun an eise Mateneen ass an eise Lëtzebuerger Modell an de soziale Fridden, wéi dat vun de Virriedner gesot gouf, an deem Moment och an d'Zukunft vun eisem Land. D'Leit an der breeder schaffender Mëtt, déi ginn och domadder entlaascht an hunn deemno méi Netto vum Brutto. Wee gesäit do ganz kuerz déi konkret Entlaaschtung vir? Duerch de sougenannte Steierkredit, Crédit d'impôt, Conjoncture, deen agefouert gëtt an deen ab dem éischte Juni, also réckwierkend fir all Leit, fir all Steierzueler am Land an net nëmme fir Leit, déi Salarié sinn, mee och fir Leit, déi Rentner oder Pensionnaire sinn, an och Leit, Fräiberuffler, Leit, déi eng kommerziell Akénften hunn, do geet dee Crédit d'impôt conjoncture, dee berengegt also eng Indextranche, Während sechs Méint, du sot e, wat ass dat den Impakt? Den Impakt ass do op dat ganzt Joer 154 Euro méi netto vun dem Brutto oder 154 Euro manner Steiere bis un d'Enn vun dësem Joer, also cumuléiert. Dat bei engem Bruttoakommes, als Beispill, Dir hutt den Detail, hutt Der virun Iech, vu 6.000 Euro, monatlecht Akommes, dat selwecht zielt bei 8.000 Euro monatlecht Akommes. Mir hunn domadder, an dat wëll ech ënnersträichen, iwwert déi leschten dräi Joer, dat heescht 2024, 2025 an 2026, säit dem Amtsuntrëtt vun dëser Regierung, hu mer d'Steiertabell an dräi Joer ëm siwen an eng hallef Indextranche berengegt. Dat ass eng Upassung vum Steiertariff ëm 20,35 Prozent zanter 2024. Dat heescht, all Steierzueler bezilt zanter dem éischte Januar 2024, bis wou dës Moossnam a Kraaft trëtt, also dëst Joer, am Duerchschnëtt 20,35 Prozent manner Steieren. Dëse Steierkredit, dee leeft natierlech aus 2026, mee gëtt technesch an de Barème afléisse gelooss fir 2027, soudass déi ganz Entlaaschtung och 2027 iwwert d'voller 12 Méint weider leeft. Eng zweete Moossnam, déi ech nach erklären, dat ass déi vun dem sougenannte Crédit d'impôt salaire social minimum. Wat heescht dat? D'Leit, déi um Mindestloun schaffen, déi kréien an zwou Etappe méi netto ab dem éischte Januar 2027, dat heescht ab dem Joresufank, kréie se 182 Euro de Mount méi an hirer Lountut an ab dem éischte Juli 2027 kënnt dann eng weider Steierung, Steigerung, an dat sinn dann 200 Euro de Mount, wou se méi an hirer Paitut hunn. Technesch maache mer dat iwwert de sougenannte Steierkredit, Crédit d'impôt salaire social minimum. Dat ass en Instrument, wat et haut schonns gëtt, wat och benotzt gëtt, an ech wëll dat nach eng Kéier ënnersträichen, dass ënnert dëser Regierung de Mindestloun, dass dee steierfräi ginn ass. An et ass en Engagement, deen dës Regierung och vis-à-vis vun de Sozialpartner geholl huet, dass bis zum Enn vun dëser Legislaturperiod och mat eventuell, aneren Augmentatioune vun de Mindestloun, bedingt duerch eng Indextranche, dass de Mindestloun weiderhi wäert steierfräi bleiwen. Dat ass en Engagement, déi d'Regierung och am Kontext vun der Tripartite geholl huet. Elo sot Der, bleift dat da just fir de Mindestlounbezéier, dat heescht den net qualifizéierte Mindestlounbezéier? Neen, iwwert de Wee vun dem Crédit d'impôt salaire social minimum streckt dat sech och nach iwwert déi Revenuen eraus, déi just iwwert dem Mindestloun leien, well dee Steierkredit, deen ass degressiv an dee gräift eigentlech dann bis zu engem Bruttoloun vun 3.600 Euro de Mount. Duerfir hunn bis zu deem Punkt alleguerten och déi Leit, méi netto vun dem brutto. Ech ginn Iech do ee Beispill, de Rescht hutt Der virun Iech an Ären Tabellen. Bei engem Bruttoloun zum Beispill vun 3.000 Euro sinn dat awer 110 Euro netto de Mount méi a fir eng Persoun, déi zum Beispill e Bruttoloun huet vun 3.300 Euro, sinn dat nach gutt 50 Euro all Mount méi an der Täsch. Dat niewent deem, wou d'Leit entlaascht ginn iwwert de Crédit d'impôt conjoncture, well, wéi ech vun Ufank u gesot hunn, dee spillt fir all Steierzueler, dat heescht vum Mindestlounbezéier bis zu de Leit mat héije Salairen, awer och fir Fräiberuffler, och fir Geschäftsleit an och natierlech fir Pensionnairen oder Rentner. Well mir wëlle mat dëser Regierung sécherstellen, dass Schaffe sech muss lounen, an dat fir jiddwereen. An ech menge mat dëser Tripartite, do kréien d'Leit an d'Betriber déi néideg Loft fir ze ootmen, fir duerch dës Kris ze kommen. Dës Tripartite ass duerfir e wueliwwerluechten Invest an déi breet schaffend Mëtt. A gläichzäiteg kréien och d'Leit, déi um Mindestloun schaffen, dee Sukkurs, fir dass se sech méi erop zur Mëtt beweegen. Dat ass also eng Win-Win Invest an eise Mateneen fir d'Zukunft, well mir sinn der Meenung, dass mer just mat enger staarker Wirtschaft och e staarke Sozialstaat kréien. An dat ass dat, wat mer mat dëse Moosname wollten zesumme mat de Sozialpartner bewierken. Merci villmools dem Finanzminister. An dann am Kontext Kafkraaft stäerken an Inflatioun bremsen sinn natierlech och wichteg déi Moossnamen am Energiesecteur. An duerfir ginn ech d'Wuert un de Wirtschafts an Energieminister Lex Delles. Merci villmools.
Ee vun den Haaptsujete bei der Tripartite war den Impakt vum Krich op d'Inflatioun an op d'Kafkraaft vun de Leit. An et war e gemeinsame Constat, op deem mer eis mat all de Sozialpartner konnten eenegen, dass mer hei, Problem hunn. Mir waren eis eens, dass zwou Indextranchen innerhalb vun 12 Méint d'Betriber viru ganz schwéier Erausfuerderunge géing stellen, Erausfuerderungen, déi och Aarbechtsplaze géingen a Gefor bréngen. An et ass eng absolut Prioritéit fir eis, d'Leit an der Aarbecht ze halen, a besonnesch an Zäiten, wou mer gesinn, dass de Chômage souwisou am gaangen ass ze klammen. De Statec huet eis niewent deene verschiddenen Zenarioen, engem Scenario central, och e Worst Case Scenario kalkuléiert an do hu mer awer och gefrot fir zwee Szenarien intermédiaires kënnen ze gesinn. Et waren der déi e bësse pessimistesch waren, mat engem Barrelpräis tëschent 90 an 100 Euro an zweet Kéier tëschent 100 an 110 Euro, fir déi néideg Mesurë kënnen ze huelen, d'Inflatioun ofzebremsen, d'Kafkraaft vun de Leit z'erhalen an eng Indextranche ze kucken, dass se net nach bannent deenen 12 Méint fält. D'Vitesse vun de Mesuren ass am Kontext vun der Inflatiounsbekämpfung bal genee esou wichteg wéi och d'Intensitéit vun den Hëllefen, déi mer decidéiert hunn. Jee no Szenario, dee mer kucken, kéint eng zweet Indextranche schonn am August oder am September declenchéiert ginn. An et muss een hei wierklech nach eng Kéier ënnersträichen, a mir gesinn et all Dag op der Pompel, mir gesinn et, Beim Barrelpräis, wéi volatil d'Situatioun am Moment ass, den ersträicht nach eng Kéier déi verschidde Onsécherheeten, déi mer am Kader vun deem Krich hei hunn. E Krich, eng Entwécklung, op déi mer als Lëtzebuerg awer séier wéineg Influence kënnen hunn. An dat weist och nach eng Kéier, wéi ofhängeg mer vu fossillen Energien sinn a wivill den Impakt vun esou Situatiounen op eis ganz Gesellschaft hei am Land matbréngt. Mir wëssen elo, esouguer wann d'Strooss vun Hormus muer géing opgoen, wësse mer nach ëmmer net, wéi séier dann och erëm d'Flüen opgebaut sinn, fir kënnen den néidege Pëtrol an déi verschidden Energien erëm kënnen an Europa op en normale Wee ze kréien, wou mer dann och also net wësse wéi séier, wann eng Strooss géing opgoen, do de Präis vum Beryl och erëm ging erof goen. Natierlech muss een zu nämmlecher Zäit awer och Versuergungsengpäss am Bléck behalen. Dofir hu mer gekuckt bei deene verschiddene Calculen ëmmer op där enger Säit Inflatioun, Kafkraaft, Versécherungsengpäss an awer och eis Klimaziler am A ze behalen, well all eis Berechnungen hu mer gekuckt, dass mer, wa mer Mesuren huelen, den Impakt op eis Loi Klima, also op d'PNEC-Ziler heimat, net a Gefor géinge gestallt ginn, well déi och weiderhin nach fir eis als Regierung ganz wichteg sinn, déi z'erreechen an eben grad och mat deem Szenario, wéi en elo développéiert ginn ass, mat och fäerdegbréngen, nach just op der Trajectoire vun eise PNEC-Ziler ze bleiwen. D'Energietransitioun si wichteg fir d'Leit, dass mer d'Leit aus der Dependance eraushuelen, dass se vu Pëtrol a Gas ewech op elektresch Alternative kommen, well mer do nämlech als Land, als souveränt Land méi Méiglechkeeten hunn, och wierklech kënnen dorop ze agéieren beim Ausbau vun erneierbaren Energien. Dofir ass dat och en Deel vum Accord. Et ass awer och eng Realitéit, datt haut nach ganz vill Menagen eng Mazout oder eng Gasheizung, Hunn. Leit, déi net an dësem Wanter op eng klimaneutral Aart a Weis mat enger Wärmepompel direkt ëmsprange kënnen, aus diverse Grënn. A grad dofir war et eis wichteg, dass mer och do Aidë maachen, net nëmmen am Elektreschen, mä awer och beim Masutt an och beim Gas, fir och deene Leit, wou mer wëssen, dass se fatal, fatalerweis eng fossil Heizung nach doheem hunn, och déi kënnen déi verschidden Hëllefe kréien, fir iwwert dëse Wanter kënnen ze kommen. Natierlech ass et awer wichteg, dass mer zousätzlech zu deenen och nach eng Kéier eppes um Stroumpräis gemaach hunn, well mir nämlech do gesinn, dass mer all déi Leit, déi elo schonn an der Transitioun mat sinn, mat de Wärmepompelen, mat den elektreschen Autoen, och do nach eng Kéier upake fir déi Transitioun vun de Leit nach eng Kéier méi einfach ze maachen, eriwwer ze kommen. Dofir hu mer mat de Sozialpartner folgend Mesuren um eis gëeenegt, eng Reduktioun vu 4 Cent d'Kilowattstonn um Stroum vun August bis Dezember 2026. Dëst ass zousätzlech zu der Netzkäschtesubventioun, déi mer scho säit dem éischten Éischten dëst Joer hunn, wat e Budget vu ronn 150 Milliounen ass, an zousätzlech zum Iwwerhuele vum Mécanisme de compensation, d'Gesamtsubventioun beim Stroum, also déi 4 Cent plus déi zwou aner Mesuren, bedeiten 11,3 Cent um Stroum, also 4 Cent hei an der Tripartite an mat deenen zwou anere Mesuren, déi mer schonn decidéiert haten, 11,3 Cent um Elektresch. Eng Reduktioun vu 15 Cent de Meter cube um Gas vun August bis Dezember 2026 iwwert d'Netzkäschten, an dat fir déi privat Haushalter. Eng Reduktioun vu 15 Cent de Liter um Masutt vun August bis Dezember 26, dat iwwer eng Remise op der Facture, déi de Fournisseur dann vum Staat rembourséiert kritt. Eng Reduktioun vu 5 Cent de Liter um Bensinn an um Diesel vu Juli 26 bis Dezember 26. An dat iwwert eng Baisse vun den Accisen. Dës Mesuren hunn e Gesamtkäschtepunkt, an de Finanzminister ass schonn drop agaangen, vu ronn 60 Milliounen. E Menage spuert duerch dës Mesuren op fënnef Méint, respektiv sechs Méint gerechent, 217 Euro beim Stroum, fir e Menage-Typ, deen eng Wärmepompel huet, 150 Euro beim Gas fir en duerchschnëttleche Gas-Client, 150 Euro beim Masutt, gerechent op e Verbrauch op fënnef Méint natierlech, wann den Tank nom Akraaft-triede vun der Remise vu 15 Cent mécht, dann ass dat méi héich, an natierlech jee no Fuerverhalen och um Bensinn an um Diesel. D'Situatioun ass awer, an et ass mer ganz wichteg, et hei nach eng Kéier ze ënnersträichen, de Szenarioen no, déi mer vum Statec gerechent kritt hunn, awer trotzdeem ganz. Volatil. Mir hu gekuckt, dass mer et fäerdeg bréngen, déi verschidde Picken an der Inflatioun ofzeschwächen, dass mer an deene Scénario intermédiaire et fäerdeg bréngen, nëmmen eng Indextranche bannent 12 Méint, also zwou bannent 12 Méint, e Joer tëschent den Indextranchen hunn. Mir bréngen et mat dëse Mesuren och fäerdeg, datt d'Moyenne semestrielle vun der Inflatioun ewech bleift vun deene Zwee Komma fënnef Prozent, esou dass mer an dësem Szenario och nach e Sputt behalen. An ech widderhuelen et nach eng Kéier, Mir befannen eis hei an engem zentralen Szenario, wou ouni Garantie, mee well d'Situatioun esou volatil ass. Och bei deenen anere Szenarioen si mer wäit genuch ewech, fir hei d'Inflatioun och kënnen. an de Grëff ze kréien. Mir hunn och ee Punkt am Worst Case Szenario, deen ee gesäit, do wann e Barrelpräis iwwer 180 Euro erausgeet, da wäert eng Indextranche declenchéiert ginn. Mir sinn nach wäit ewech dovunner, mee do kënne mer mat alle Moyenen, déi mer hunn, näischt drop maachen, dass déi da géing am August oder am September erfalen. De Mode de calcul ass esou, dass den Index op eng Period vu 6 Méint zréckgekuckt gëtt. An dofir hunn ech och am Ufank gesot, dass esouwuel d'Intensitéit vun deene verschiddene Mesuren, déi mer huelen, wéi awer och d'Rapiditéit, an deene se geholl sinn, ganz wichteg ginn, fir den Impakt op d'Inflatioun an domat op d'Kafkraaft vun de Leit och esou séier wéi méiglech kënnen hunn. Natierlech, wann esou e Szenario antrëtt, an de Premier ass schonn drop agaangen, dofir ass déi Clause de rendez-vous och dran, datt een dann nach eng Kéier sech zesumme sëtzt an esou engem Szenario, fir nach eng Kéier ze schwätzen. Et geet awer och am Accord hei drëms, d'Betriber ze schounen, fir datt mer d'Aarbechtsplazen hei zu Lëtzebuerg erhalen. Et geet drëm, d'Kafkraaft vun de Leit ze erhalen. Et geet awer och drëm, datt mer niewent dësem Anti-, Inflatiounspak och cibléiert Aiden fir d'Entreprisë kënnen en place setzen, Entreprisen, déi besonnesch vun dëser Energiepräishausse vun den de leschte Méint betraff sinn. D'Europäesch Kommissioun huet an deem Kader och en Temporary Crisis State Aid Framework opgemaach, de MetSAF, den Middle East Crisis Temporary State Aid Framework, ganz komplizéiert Wuert, ofgekierzt Metzhaff en place gesat, fir ebe grad de verschiddene Betriber kënnen ënnert d'Äerm ze gräifen. D'Beneficiairë vun dësem Text, dee mer nach dës Woch wäerten an de Regierungsrot erabréngen, si Betriber aus dem Wuerentransport, Entreprisen, Strooss oder Schinn, déi zu Lëtzebuerg etabléiert sinn. Si kënnen am Zäitraum tëschent Mäerz an Dezember 2026 70 Prozent vum reelle Surcoût um Carburant par rapport zu der Referenzperiod 2025 vum Stat rembourséiert kréien. Mir ginn dovunner aus, dass mer hei vu ronn 320 Betriber schwätzen, déi eligibel si fir dës Aide, an déi huet e Käschtepunkt vun tëschent 25 an 30 Milliounen Euro. Wéi gesot, mir wäerten an den nächsten Deeg och am Regierungsrot iwwert deen Text diskutéieren. Doriwwer eraus gëtt den temporären europäesche Kader awer och nach d'Méiglechkeet, energieintensiv Industrie nach méi staark bei der Energietransitioun ze ënnerstëtzen, fir vun de fossillen Energien eriwwerzekommen op erneierbar Energien. An och do wäerte mer als Lëtzebuerg déi néideg Instrumenter en place setzen, d'Adaptatiounen an dem Regime fir eng industriell Dekarbonatioun weider ze bréngen. An hei hu mer och erëm eng Kéier e ganz flott Wuert, de Clean Industrial Deal State Aid Framework, deen de MedSafe och ëmännert. Also och déi wäert hei zu Lëtzebuerg en place gesat ginn. Am Résumé kann een also soen, datt mer Energiepräishëllefen esouwuel, mat dësen Energiepräishëllefen esouwuel d'Kafkraaft vun de Leit stäerken, awer och de Betriber Planungssécherheet erméiglechen an domadder Aarbechtsplazen hei zu Lëtzebuerg Ofsécheren, an dat Ganzt ouni eis Klimaziler oder eis Versuergungssécherheet a Fro ze stellen.
Merci dem Wirtschafts an Energieminister. Erlaabt mer nach kleng Ajouten hei ze maachen, och vun deene Ministeren, déi elo net hei sinn, mee déi awer wichteg si fir verschidde Politikziler, déi mer och an dësem Accord haten. Dat eent, dat ass d'Landwirtschaft. Mir wëssen, dat d'Landwirtschaft enorm heivunner impaktéiert gëtt, well se souwuel Lounkäschte wéi Energie, wéi déi aner Betriber och, ze bezuelen hunn, mee dann och nach de Problem hu vu de Verdeierung vun dem Dünger an och dat huet mat der. mat der Fermeture vun der Strooss vun Hormuz ze doen an duerfir hu mer extra Moossnamen virgesinn, déi och am Kader vun engem europäesche Kader elo erlaabt gi sinn, fir de Baueren ze hëllefe mat finanzieller Ënnerstëtzung fir d'Düngemittel. Et ginn och nach e puer aner Moosname fir d'Baueren, déi Der am Accord fannt. Mee eist Zil ass do ganz kloer, der Landwirtschaft ze hëllefen, mee och der Nahrungsproduktioun zu Lëtzebuerg. Dat ass och eng Fro vu Souveränitéit, fir datt mer manner ofhängeg ginn. Mir wäerten ëmmer Saachen aus dem Ausland importéieren, mee do, wou mer kënnen zu Lëtzebuerg eppes produzéieren, datt mer dat ënnerstëtzen. An dofir hätte mer och gären, datt eis Landwirtschaft an dëse schwieregen Zäiten och ënnerstëtzt gëtt, an duerfir waren déi Gespréicher och wichteg, an duerfir war et och fir d'éischte Kéier zënter laange Joren, datt mer och d'Landwirtschaft op d'Tripartite invitéiert haten, am Kontext vun der Souveränitéit an der mannerer Ofhängegkeet vum Ausland, Da wëll ech och nach eng Kéier ënnersträichen, déi Moosnamen, déi mer hei decidéiert hu fir d'Förderung vun der ekologescher Transitioun, mir wëllen de Leiden hëllefen, se ënnerstëtzen, fir datt se op erneierbar Energien ëmklammen. An duerfir hu mer decidéiert, Zäitbegrenzt eng Rei zousätzlech Hëllefen ze ginn. Dat betrëfft virun allem d'Wärmepompelen, wou mer eng Augmentatioun maache vu ronn 2.000 Euro. Dat hëlleft. Dat ass och eng zäitweileg Augmentatioun vun den Hëllefe fir d'Renovatioun vun den Haiser, Klimabonus Wunnen, vu 15 op 20 Prozent, rëm eng Kéier mam Zil, de Leiden ze hëllefen, fir datt se kënnen op erneierbar Energien ëmklammen. Dat hëlleft och dem Handwierk, well dat sinn normalerweis Betriber vu Lëtzebuerg, déi dann déi Aarbechten ausféieren. A well mer wëssen, datt d'Uschafe vun engem Elektroauto net fir jiddwereen esou liicht ass ze maachen, hu mer och, féiere mer de Leasing social, dee mer schonn decidéiert haten, fir Leit mat klengen Akommes, déi en Elektroauto wëllen kafen, Stréch lounen, féiere mer dee schonn a vum éischte Januar 27 un. Eng wichteg Präzisioun fir d'Leit ass, Bäi deene Moossname vum de Wärmepompelen, vun der Renovatioun oder och Hëllefe fir de Conseil en énergie, da soen d'Leit elo, Mee Ech hu meng Wärmepompel scho bestallt. Muss ech dann elo waarde bis dat neit Gesetz kënnt? Neen, d'Leit brauchen net ze waarden. Mir maachen dat retroaktiv op den éischte Januar 26. Dat heescht, déi Leit, déi elo schonn hir Demande gemaach hunn an déi elo just a Gespréicher si mat hirem Installateur, déi brauchen net ze waarden. Si kënnen dat bestellen a wann d'Gesetz a Kraaft trëtt, gesi mer vir, datt dat retroaktiv op den éischte Januar 26 A Kraaft trëtt, brauch also keen ze waarde bis d'Gesetz gestëmmt ass, also bis Enn des Joers. Voilà, dat wollt ech nach derbäi soen. Et ass also e staarke Pak, fir d'Inflatioun ze bremsen, fir d'Kafkraaft ze stäerken, fir eis Aarbechtsplazen, eis Betriber ze schützen a fir an der energetescher Transitioun méi schnell virunzekommen. Et ass e Pak, dee schwiereg ze négociéiere war, Mee mir si frou, datt e steet an ech mengen, ass am Intérêt vum ganze Land. An ech sinn och frou kënnen ze soen, datt de Mëtten an der Chamberdebatt déi éischt Stellungname vun de politesche Fraktiounen eigentlech, wann een déi géing resüméieren, eng breet Zoustëmmung och vun de Parteien an de grousse Linne ronderëm deen Accord tripartite, ass. Voilà, Merci fir de Kolleege fir déi Erklärungen, och déi technesch, och déi nei Ofkierzungen, déi mer hei geléiert hunn. Voilà, da maachen ech d'Ronn op. Wann do Froe vun Ärer Säit sinn, da beäntwerte mer déi gären.

Jo, d'Fro ass hei gestallt ginn. Dee Crédit d'impôt conjoncture, deen ass zum Beispill beim Mindestloun, esou wéi en haut ass, ass dee bei 8,47 Euro de Mount. Dee geet dann erop op successive bei 5.000 Euro Bruttoloun, oder Bruttopensioun, ass zimlech equivalent, si mer do bei 22 Euro. An da geet e bei iwwer 10.000 Euro geet e bei 24 an d'Lut. Dat ass praktesch de Maximum. Dat kann nach ëm en Euro an d'Lut goen. Elo ass d'Fro der firwat. Mee dat huet domadder ze dinn, well de Steierbarème, well dee progressiv ass. Dat heescht, wat ee méi verdéngt, wat ee méi Akommes huet, ass de Steierbarème progressiv an ab engem Moment flaacht dann de Gewënn, deen ee kritt, flacht deen dann of, sou dass ee ka soen, de Maximum wäert do bei 5, 26 Euro de Mount leien. Wann ech also op d'ganzt Joer 2027 kucken, dann hunn ech zum Beispill fir eng Persoun mat engem Loun vun 9 bis 10.000 Euro brutto, da sinn dat 300 Euro, wann ech eng huele mat 5.000 Euro, da sinn dat 260 Euro Brutto, also 260 Euro manner Steieren ze bezuelen, wou Der och gesinnt, dass eigentlech mat manner héije Léin den Avantage praktesch gläich ass wéi dee vun héije Léin, wat och eng sozial Moosnam ass a wat ënnersträicht, dass mer déi Progressivitéit, déi an dem Steierbarème ass, dass déi och fir e sozialen Ausgläich suergt.
Merci. Dann hei vir. Den Här Reuter, deen net am Theaterconcours wéinst der Musek war. Paul Reuter vu Reporter Punkt Lu. Ech wollt just froen, ech mengen dat dote war elo och déi éischt Tripartite, wou d'IGF net drunner deelgeholl huet. Firwat war d'Finanzinspektioun net invitéiert?
Ech mengen, et war vum Premier festgeluecht ginn, dass zwee Beamte pro Minister sollten an der Tripartite sinn. An de Choix, deen ech geholl hunn, dat war fir den Direkter vun dem Trésor a mäin éischte Conseiller, den Här Feller. Dat heescht, et huet näischt mat dem Käschtepunkt ze dinn? Ech menge mir hunn de Käschtepunkt hei detailléiert opgelëscht. Dann hätt ech just nach eng aner Fro, déi sech och un Iech, Här Roth, riicht. Dir hat gesot, wat d'Individualiséierung ugeet vum Steiersystem, dass dat soll quasi géigefinanzéiert gi mat enger Net-Upassung vun der Steiertabell. Elo gëtt d'Steiertabell jo awer ugepasst. Dat heescht, déi Géigefinanzéierung fält da elo méi kleng aus, oder wéi ass dat ze verstoen? Dat ass richteg. Mir hunn, wéi ech Iech dat virdru gesot hunn, hu mer bis virun dësem Gesetzesprojet oder virun dëser Tripartite hu mer vun aacht opgelafenen Indextranchen der sechs an eng hallef regulariséiert. Et ass d'lescht Joer eng am Mee erfall, soudass mer bei zwou an eng hallef sinn, déi net regulariséiert sinn. Et ass eng nach erfall elo den éischte Juni. Dat heescht, mir sinn de Moment bei dräi an eng hallef, Vun deenen dräi an eng hallef gëtt natierlech elo erëm eng ofgezunn, dat ass déi, déi mat dëser Tripartite ofgezu gëtt. Wann nach een eng Indextranche erfält, loosse mer soen am Joer 2027, mettons Juni, Juli, well d'Regierung jo beflass ass fir en Delai vun engem Joer zwëschen zwou Indextranchen ze hunn, och am Interessi vun de Betriber, soudass mer dann, Bei dräi an eng hallef statt véier an eng hallef Indextranchë wieren déi net berengegt wieren. Jo, et ass richteg, déi Indextranche, déi heimadder berengegt gëtt, déi ass net méi do, fir an der Integralitéit d'Gegen ze finanzéieren, mee dat war e Choix, déi mer gemaach hunn am Sënn vun der Kafkraaft vun de Leit, mat dem Appui vun de Sozialpartner, deenen ech och vun dëser Plaz Merci soen, dass se se eigentlech vun hiren ursprüngleche Fuerderungen, well déi, kënnt Der Iech virstellen, déi si méi erausgaangen wéi déi eng Indextranche, dass se se am Sënn vun der Kompetitivitéit vun dem Land an och vun den öffentleche Finanzen dodorobber verzicht hunn, soudass mer elo dräi an eng hallef Indextranchen hunn, déi mer am Kontext vun der Steierreform, déi soll den éischte Januar 2028 gräifen, Huelen, fir dat géigenzefinanzéieren. Dat ass richteg. Merci, den Här Aulner. Merci, François Aulner fir rtl. Ech wollt just, fir kloer ze sinn, well ech liesen hei ënne bei der Nott 4, le crédit d'impôt sur base nanana de la formule 2023, dat heescht d'Upassung vum Barème un eng Indextranche, baséiert dat da elo net op déi Formule, ech hunn d'Circulaire elo just nach am Kapp, déi gestaffelt war? Dat ass net dat. Dat ass eleng, mee well de Barème ass awer och net grad esou einfach, wéi datt een dann vun, wierklech, vun 9.000 un ass et, ass d'Kalprogressioun d'nämmlecht. Dat ass jo net richteg. Ech hunn duerfir gesot, do kënnt net méi vill bäi. Dat ass op dem Här Gaulier seng Fro. Dat geet vu 24, vläicht nach bis 26, mee et hält iergendwann eng Kéier op. Wat richteg ass, déi technesch e Recours, also dass een zréckgräift op de Crédit d'impôt conjoncture fir dëst Joer, dat huet ermadder ze dinn, dass mer d'Steiertabell just fir e ganzt Joer kënnen un d'Inflatioun, also un d'Indextranchen upassen, well mer awer matzen am Joer sinn a well d'Fuerderung war, fir de Leit elo méi Netto vum Brutto ze ginn. Fir de Leit elo méi Kafkraaft ze ginn, hu mer missen op deen technesche Vehikel vum Crédit d'impôt conjoncture zréckgräifen. An do gëtt et och e Précédent, dat war ënnert dem fréiere Premier Xavier Bettel, der Tripartite, dat war 2023, am Mäerz ass dat deemools och dee Mechanismus zréckgegraff ginn an duerfir ass déi Referenz op 2023. nämlech datt de Vehikel, dee jo och duerch de Statsrot gaangen ass, ech mengen, et muss een ëmmer kucken, datt een hei ka schnell agéieren, datt een op dee selwechte Mechanismus zréckgegraff huet. Dat heescht, et ass awer esou, datt ee ka soen, datt déi Upassung vum Barème awer souzesoen mat der Strenz ass, well am Fong, wann een och net nei Tranchen derbäisetzt uewen oder den Taux an d'Lut setzt, da war dat jo nach déi eenzeg Zort Ëmverdeelung an absolutten Zuelen, fir datt d'Ecarten net weit ausernee ginn.
Wann ech elo politesch korrekt wier, da géing ech Iech Recht gi mat der Strenz. Et ass dat awer net. Firwat? Well de Steiertarif progressiv ass. Dat heescht, déi breet Schëlleren droe méi. Duerfir ass een, dee méi verdéngt, ass jo och an dem Steiertarif, gëtt dee méi breet belaascht. An déi sozial Selektivitéit, entre guillemets, déi dréckt sech och hei doduerjer aus, dass hei déi Persoun, déi 5.000 Euro monatlicht Akommes huet, wat der Steier dann ënnerluecht gëtt, dass déi praktesch dat selwecht kritt als Steierkredit wéi een, deen der 15 oder 20.000 Euro de Mount hätt. Ech wëll awer nach soen, Här Aulner, duerch de Fait, dass mer de Crédit d'impôt social, Salaire social minimum, drastesch an d'Lut gesat hunn, an dee sech, wéi ech dat virdrun erkläert hunn, jo net nëmme fir de renge Mindestloun non qualifié applizéiert, mee sech duerch den Tarif zitt bis zu engem versteierbaren oder brutto Revenu vun 3.600 Euro, ass natierlech déi Korrektur ass déi vill méi grouss um Niveau vun den niddregen Akommes. An dat ass och dat, wat mer esou gewollt hunn. Ech wëll Iech dann ee Beispill ginn, een, deen haut Am Mee, oder am Mee, en Netto-Mindestloun hat vun 2.397 Euro, dee wäert ab Januar 2027 en Netto-Mindestloun hunn, do ass awer den Index mat dran, dat muss ee fairnesshalber soen, vun 2.629 an ab Juli 2.650 Euro. Dat heescht, fir d'Mindestlounbezéier Ass iwwert de Wee vun dem Steierkredit, Crédit d'impôt salaire social minimum, d'Korrektur vill méi grouss, wéi dat fir méi héich Revenuen ass. Dir kënnt mir elo dat direkt virwerfen, datt ech elo de Géigendeel kritiséieren. Mee, Här Roth, ech wollt dann awer elo, well ech séier gerechent hunn, effektiv duerch déi Manöveren hei gëtt den Ecart tëscht dem Netto vun engem 3.600 brutto an engem Netto vum onqualifizéierte Mindestloun vun 2.700 vun haut ronn 536 Euro zeréck op 353 Euro. Dir hat virdrun an Ärem Exposé gesot, Schaffe muss sech lounen. An Dir hutt et bestëmmt scho bei verschidde Leit eraushieren oder bei der Oppositioun, d'adr notamment, déi soen, dat gëtt problematesch, wann een, dee bësse méi verdéngt, verdéngt dann net méi vill méi wéi een, deen Manner verdéngt. Wat sot Der dozou? Mä do soen ech ganz einfach, da sollen se d'Steierreform matstëmmen, well mer do méi Netto fir d'Brutto maachen duerch de gesamte Steiertarif. Contact. Dat war eng kloer Äntwert zou. Dann eng aner Fro nach. Déi lescht Fro just nach ganz séier, well ech weess et, mä déi zousätzlech, déi zousätzlech Recetten, Här Roth, vu wou kommen déi? Wéi eng Betriber sinn dat oder sinn dat Leit? Pardon. Et gëtt e Steiergeheimnis. Ech kucke just dat, wat an der Trésorerie méi erakënnt.
Ok, dann David Marques vum Quotidien. Ech hunn zwou Prezisiounsfroen un de Minister Delles. Hat Der gesot, datt wat um Bensinn an Diesel, datt do och 150 Euro sinn, also och 150 Euro, déi d'Leit giffen an der Moyenne manner bezuelen? Nee, et si 5 Cent de Liter, deen um Bensinn an um Diesel gemaach gëtt. Do hunn ech gesot, datt jee no Fuerverhalen, wann een 100.000 Kilometer fiert, dann ass et méi oder manner. Deemno wéi ee Verbrenner en huet, wann e vill. Verbrauch, et ass méi, wann et manner ass, manner. Ok, dat heescht, du hues elo kee Forfait genannt, also 150 Euro? Nee, an 150 Euro net. 150 Euro, dat war bei engem, deen en normale Gasverbrauch huet, jo, en normale Masuttverbrauch, pardon, op fënnef Méint. Ok.
Sot huet just keen eng Fro fir mech, well ech hunn den Defenseminister aus Litauen, dee schonn zéng Minutte bei mir um Büro ass. Nee? Mir hunn är Fro mat. Oh, bonne chance.
An da meng zweet Fro, dat ass net ganz kloer, well mer dat och net schrëftlech hunn, Kënnt Der nach eng Kéier widderhuelen, wat den Impakt elo vum Tripartite-Pak op d'Inflatioun huet? Dat heescht, wann ech dat elo richteg verstanen hunn, da géif déi nächst Tranche erausgezögert ginn bis an den nächste Summer. Ass dat richteg? dass jee no Szenario, mee dee Szenario, déi Szenario intermédiairen, op dee mer eis baséiert hunn, do sinn 12 Méint tëschent zwou Indextranchen virgesinn. Mee nach eng Kéier, et ass ganz wichteg, ëm erëm ze widderhuelen, et ass wierklech eng ganz volatil Situatioun. Dir wësst selwer, mir hunn all zwee Deeg eng Upassung op der Pompel vum Bensin, vum Diesel. Heiansdo geet en Tweet duer, fir dass d'Präisser duerch de Keller an de Plafong ginn, oder duerch de Plafong ginn an de Keller ginn. Dofir huet de Statec och hei eng relativ schwiereg Aufgab gehat, déi verschidde Berechnungen ze maachen. Mee dofir si mer dovun ausgaangen, bei engem Prix vun 110 Euro de Brent, do wiere mer gutt.
Luc Labulle vum Tageblatt, Ech wollt froen, bei deene 450 Milliounen, Do entstinn wahrscheinlech och nei Recetten, wann een zum Beispill d'Akzisen um Bensinn erofsetzt, ka jo sinn, datt da méi Leit heihinner tanke kommen. Deen Effet ass elo nach net do mat agerechent, oder? Neen, dat ass net mat agerechent. Mir maachen och, mir hunn och déi Moosnamen esou festgeluet, Datt dat net zu engem verstäerkte Tanktourismus géing féieren, well mer och wëllen eis Klimaziler erreechen. Dofir war dat och eng wichteg Consideratioun. Mir wëllen de Leit hëllefen, natierlech déi op d'Schaff fueren, déi dat brauchen, déi déi hire Masutt-Tank musse fëllen. Mee beim Bensinn op der Tankstell wëlle mer absolut evitéieren, datt dat géing zu méi Consommatioun féieren aus dem Ausland, well dat och schlecht wär fir eis Reserven, déi mer brauchen, fir eis Bevëlkerung hei genuch ze hunn, fir déi kënnen dat ze liwweren, wat do ass, an eis Klimaziler, wéi gesot, virun allem ze erreechen, déi och ganz wichteg si fir d'Regioun.
An dann hätt ech just eng Fro zu deenen zwee Comités de suivi respektiv Comités de logement. Déi ginn net institutionaliséiert, fannen ech. Dat gëtt informell Gremien. Jo, dat si Reuniounen, also engersäits wat de Comité de suivi tripartite ubelaangt, dat ass relativ evident, Dat sinn also déi nämmlecht Leit, vläicht an enger manner grousser Zuel, mee déi nämmlecht Partner, Sozialpartner, déi sech do vun Zäit zu Zäit gesinn, fir ze kucken, wou si mer an der Ëmsetzung. Déi Saachen, déi mer haut hei am Accord, gëschter am Accord ënnerschriwwen hunn, déi mer haut hei presentéiert hunn, déi triede jo net all a Kraaft, Direkt moar de Moien. Verschiddener wäerten hoffentlech nach duerch d'Chamber goe virum Summer, aner ginn am Hierscht duerch d'Chamber. An dann eng Rei vun deene Mesuren triede jo réischt 27 a Kraaft. An duerfir maache mer da reegelméisseg mat de Sozialpartner de Point. An ech hu gesot, deen anere Punkt, deen do diskutéiert gëtt, sollt déi Kris Iran-Krich etc. Nach ëmmer um gaange sinn, da mussen mer jo souwisou kucken, wat fir eng Konsequenzen dat huet. An deem Kontext wëll ech och soen, datt mer och weider schaffen am Kontext vun dem Haut Commissariat à la protection nationale, zesumme mat all den zoustännege Ministèren, fir ze kucken, wat géing geschéien, wann et zu enger Knappheet vu verschiddenen Energiesourcë géing kommen. Alles dat kann een dann och do diskutéieren, wann dat dann de Fall ass. An dann deen anere Comité, Dat ass och, gétt och net institutionaliséiert, mee ech weess och net, wat institutionaliséiert heescht. Mir brauche kee Gesetz derfir. Mir komme vun Zäit zu Zäit zesumme mat de Sozialpartner, fir ze kucken, wéi komme mer virun op all deem, wat d'Regierung mécht am Beräich vum Logement. Abordabele Logement, mir hunn zum Beispill elo 600 Milliounen investéiert an engagéiert op deene leschten zwee Joer fir abordabele Wunnengsbau. Dat ass méi an deenen zwee Joer wéi véier Joer zesumme virdrun. Da muss ee jo och kucken, wéi vill huet dat gehollef dem Wunnengsmoart. A wéi gesot, dat ersetzt net d'Chamber. dee fir eng Rei Moossnamen aleng zoustänneg ass, mee dat ass awer, mengen ech, e ganz utile Concertatiounsorgan, fir och am Sozialdialog esou Froen ze beschwätzen, well déi natierlech och en Impakt hunn op den Aarbechtsmaart. Et ass e klore Lien tëscht de Leit, déi an eist Land schaffe kommen oder déi schonn hei sinn, datt se och kënnen hir Wunneng bezuelen. Dat sinn also Concertatiounsorganer, déi mer do mat de Sozialpartner och maachen.

Je réponds en Lëtzebuergesch. Et ass richtig, dass de Steierkredit, de Steierkredit, Crédit d'impôt salaire social minimum, deen also aus dem Budget bezuelt gëtt, dat heescht vun de gesamte Steiereinnahmen gëtt dee Crédit d'impôt salaire social minimum bezuelt, dee geet vun 81 Euro, wéi en haut ass, geet en erop op 179 Euro, also e gëtt méi wéi verduebelt, e gëtt méi wéi verduebelt! an enger Kéier op de Januar 2027 vun 81 nämlech op 179 Euro an da geet en nach eng Kéier an enger zweeter Phas erop fir op 200 Euro ze kommen. Dat ass also dat Engagement, wat d'Regierung vis-à-vis vun de Sozialpartner geholl huet, och am Interessi vun alle Leit, déi um Mindestloun schaffen, fir datt do den Netto méi héich ass vum Brutto. Jo, dat gëtt iwwert de Staatsbudget finanzéiert, zousätzlech zu där Augmentatioun, déi d'Betriber bezuelen. An nach eng Kéier, De Mindestloun wäert och domadder steierfräi bleiwen, an zwar bis un d'Enn vun der Legislaturperiod.
Am Resumé, an dat war eist Zil, de Mindestlounempfänger kritt méi Geld, ronn 200 Euro, ouni domatter besonnesch déi kleng a mëttel Betriber iwwerméisseg ze belaaschten. Dat war deen Equiliber, dee mer gesicht hunn, deen mer iwwert de Steierwee Gesicht. Ech wëll nach eppes soen, well ech dat virdrun net gesot hunn, mee Dir hutt dat vläicht gëschter gesinn, mee ech wëll dat och, dass fir d'Aarbecht vun Äre Lieser an Nolauschterer méi einfach ze maachen, Mir hunn eng ganz Rei Illustratioune gemaach, de Resilienzpak, well ganz vill vun deene Froen do, déi sech stellen, déi hu mer op eng ganz, a mengen Aen, ganz gutt Aart a Weis presentéiert, datt een och den Detail versteet, ouni datt ee muss de ganzen Accord am Detail liesen. Ech wëll och soen, am Sënn vun der Transparenz, déi fir dës Regierung ganz wichteg ass, hu mer all d'Dokumenter, déi an der Tripartite do op den Dësch komm sinn, an och déi, déi mer dono gemaach hu wéi dës, sinn alleguerten um Site vun der Regierung, gouvernement.lu, ze fannen. An dat setzt mer och nach ëmmer Saachen derbäi. Mir hunn zum Beispill och, well dat gefrot ginn ass a well mer dat elo och hunn, dat Dokument vum Statec iwwert den Effet vun deenen Energiepräisbremsen op d'Inflatioun, dee hu mer och de Mëtten nach do drop gesat. Et gëtt eng extra Rubrik Tripartite 2026 um Site vun der Regierung, wou een dat alles ka ganz utilement noliesen. Ech mengen, vue datt eng ganz komplizéiert Matière ass mat villen Elementer, erlaabt dat deene Leit, déi dat interesséiert, natierlech d'Journalisten, mee och Är, Ech Är Lieser an Zuschauer an Nolauschterer dat am Detail sech unzekucken.
Pardon, ech hu just nach eng Verständnisfro. Wann ech dat hei richteg liesen, ass, sinn déi 120 Milliounen Euro fir D'nächst Joer, wat de Mindestloun ugeet, do ass den Ajustement mat dran. Et ass jo esou virgesinn, datt de Stat en Deel och vun de Käschte vum Ajustement dréit, also zwee Komma fënnef Prozent gi jo vun de Betriber iwwerholl an dann dee reschtlechen Deel vum Stat. Dat heescht, dat fonctionéiert dann iwwer de selwechte Crédit d'impôt an, oder wéi? Okay, wéi ass dat dann ze verstoen? Déi Diskussiounen, déi sinn de Moment nach en cours zwëschent der Sozialministesch notamment an dem Wirtschaftsminister an der UEL, der Union des Entreprises. 2000, leet mech elo net op d'genaut Joer fir, an den 2012 der Joren ass dat eng Kéier gemaach ginn, nämlech datt déi Contributioun géing bezuelt gi iwwert en Abezuele vun engem Mentor an déi sougenannte Mutualité des employeurs. An dat wier iwwert de Budget géing dat abezuelt ginn. Dat ass e Chiffer, deen ass hei net beinhalt. Dat hänkt vun de leschte Rechnungen of. Dat muss mer dann, ech ginn dervun aus, Premierminister, datt mer dat dann am Budget fir 2027 aschreiwen. An dat wäert dann am Oktober, gëtt dee jo presentéiert. Dat heescht, dat hei wär elo just de Crédit d'impôt? Dat ass just de Crédit d'impôt.

Mä fir d'Rentner gëtt gemaach dat, wat fir all Mënsch an all Steierzueler gemaach gëtt, nämlech de Crédit d'impôt conjoncture respektiv déi Steierentlaaschtung vun enger Indextranche, déi an d'Steiertabell ab 2027 wäert afléissen, spillt natierlech och fir all Rentner, all Pensionnaire. Wann ech an dem Sozialversécherungsgesetz kucken, misst jo och eng Adaptatioun, eng allgemeng, en Ajustement vun de Rente geschéien um Enn vum Joer. An do gëtt dat natierlech dann och repercutéiert no deene Calculen, déi dofir üblech sinn.
Voilà, da soe mer Iech Merci fir Äert Nolauschteren a bis geschwënn. Merci villmools.